Санкцияләр Россиянең банк системасын да читләтеп узмый. Безнең финанс учреждениеләрен чикләүгә Америка Кушма Штатлары сорау буенча бу атнада Япония да кушылды. Мондый шартларда Россия базарына ислам банклары өчен юл ачылмасмы? Әлеге теманы Казанга җыелган икъдисад белгечләре күтәреп чыкты. Шәригать кануннарына таянган финансларны җәлеп итүдә Татарстан башлап йөри алыр иде. Әлегә төп каршылык ислам банклары системасын Россия кануннары танымый. Бу хакта белгечләр фикерен Айзат Шәймәрданов тыңлап кайтты. Вә хәллә Аллаһул бәйә вә хәррама риба. Әлеге Коръән аятендә әйтелгәнчә, мөселманнарга сату итү хәләл, ә риба, ягъни процентка акча алу, хәрам кылынган. Шул принципка таянып эшләүче Ислам банкы системасы традицион Көнбатыш банклардан шактыйга аерыла. Мәсәлән, әгәр гади банкында кеше ала автокредит өчен килә акча ала банктан. Мәсәлән, дип әйтәбез, 400 мең ала, 500 мең кире 3 елда биреп биреп чыга бит, әмен. Югыйсә Ислам банкында алай түгел. Ислам банкы сатып ала ул автомобильне һәм дә сезгә сата рассрочка белән, торговый рассрочка белән. Әгәр дә мөселман эшмәкәре традицион банкына мөрәҗәгать итә икән, ул табышы булмаса да, Бер фиксированный процент традицион банкка барыбер түләргә тиеш. Хәтта ул банкрот булс хәленә килсә дә, банкка ул түләргә тиеш. Әгәр дә ул Ислам банкына килә икән, алар табышны бүләләр. Әгәр дә зур табыш булса, алар икесе дә зур табыш алалар. Әгәр дә табыш Бер дә булмый, икесе дә акча алмыйлар. Ислам банкы системасына салынган гаделлек принцибы нәкъ шуннан гыйбарәт, әлеге финанс кагыйдәләрдән бүген Европа дәүләтләре дә актив файдалана. Мәсәлән, Бөекбританиядә бүген алты ислам банкы бар. Күптән түгел моңа Казахстан белән Кыргызстан да кереште. Ә Россиядә бер ислам банкы да юк һәм моның төп сәбәбе, мөселман финансларын Россия законнары танымый. Җыелган тәҗрибәне ничек закон рамкасына кертергә дип һәм ничек аны законлаштырырга дип дигән юлда. Иң зур мәсьәләләребез ул салымнарның ислам банк ислам финансларга карата ике тапкыр артыграк булуы. Әлбәттә, законның кабул итүен көтеп утырып булмый. Ислам финансларын җәелдерүне бүгенге Россия шартларында да эшләргә тырышучылар бар. Ислам кануннары нигезендә эшләнгән иминият полисының беренче экземпляры. Беренче тәҗрибәсен Сираҗетдин Нәбиев инде беренче октябрьдә сынап карарга җыена. Яңа төр полис гадәти иминият документыннан аерыла, ул Россия законнарын шәригатькә каршы килмичә кулланган.

Ислам банкы системасы җәелдерү өлкәсендә Россиядә иң зур тәҗрибә Амаль финанс йортында. Учреждение гадәти банкта булган күп кенә хезмәтләрне биредә дә тәкъдим итә. Әмма хокукый шартлар булмау аркасында хезмәт күрсәтү бермә-бер кыйммәткә чыга. Банклар алар акчаны привлекать итә лә Центробанктан низкий процентный ставкаларга. Әмма безнең клиентлар өчен безнең ниләр продуктлар кыйбатрак банкка караганда. Әгәр дә инде безнең Исламский законодательство булса инде банковский, вот, получается инде безнең тоже исламский центробанк шикелле булырга тиеш. Кая инде очсызрак акча алып була инде. Клиентлар өчен безнең продуктлар более доступный булыр иде бүгенге көндә. Шуңа да бүген әлеге ислам финанс учреждениеләренең язмышы анык түгел, ди 2008 нче елда оешкан Россия ислам икътисады һәм финансы үзәгенең директоры Ринат Габбасов. Процент ш риба әгәр әзерәк булса, ә безнең диген ислами систем буенча эшләгән банкларның наценка, торговая наценка күбрәк булса, ул вакытта беркем дә ислам банкларга бармас, барыбер барырлар традицион банкларга. Әлбәттә ки, әгәр кн кануннар тг тигез булырга тиеш. Хәзерге вакытта ислам икътисады Татарстанда, нигездә, күбрәк фәнни төшенчә буларак яңгырый. Моңа җирлек тә зур. Шәргать кануннарына туры килгән ислам финанслары бүгенге көндә Татарстан фәннәр академиясе каршындагы ислам тикшерүләр үзәгендә һәм күпләп ныклап Россия ислам университетында өйрәнелә. Ә менә моңа беренчеләрдән булып тотынган Казан федераль университеты исә бүген ислам икътисады белгечләрен чыгаруны бөтенләй туктатып торды. Бүген Россия ислам университетында 120 студент ислам икътисады белгечлегенә укый. Алар шәригать кануннарына нигезләнгән финанс системасы үзенчәлекләрен өйрәнә. Тик бер сорау ачык, укуны тәмамлагач, алар кайда эшләячәк? Россиядә Ислам банкы юк, булган башка финанс учреждениеләре дә бармак белән генә санарлык. Ислам банклары бездә әгәр әле ачылып бетмәсә, киләчәктә Ислам кануннары буенча эшли торган, Бизнесмен булырга сөенәм. Россиядә Ислам банкы ачылмаса нишлисез? Ачылмаса үзебез ачабыз.
Әйе. Шуның өчен укыйбыз бит инде. Ислам банкы системасындагы проблемалар хакында бу атна башында Казанда Татарстан, Россия һәм якын чит илләрдән белгечләр җыелып сөйләште. Үсешкә өмет бөтенләй юк түгел. Көнбатыш илләре тарафыннан Россиягә кертелгән санкцияләр вакытында ил икътисадын Ислам банкинг системасы коткара алачак, диелде түгәрәк өстәлдә, ягъни Мәскәү, шундый адымга барырга мәҗбүр булачак. Көнбатыш илләрендән без кредит ала алмыйбыз. Ягъни безнең илебездәге банклар инде бик чикләнгән инде хәзерге мөмкинчелекләр кредит алуда. Һәм дә әлбәттә ки, көн шушы гарәп илләрендән, ислам илләрендән кредит алу һәм эчке рыноктан мөселманнарның, мәсәлән, инвесторларының акча алу, әлбәттә, ул безнең ил өчен бик зур бер форсаттыр. Ислам илләрендә акча бик күп. Чөнки гарәп илләре дә хәзер үз акчаларын Ауропадан һәм Америкадан чыгаралар, уңай шартлар тудырсак. Ул акчаның күп өлеше Россиягә киләчәк. Ислам банкы үсеше хакында соңгы вакытта банкирлар да кызыксынуын белдергән. Фәнни җыен барышында тупланган фикер-тәкъдимнәрне белгечләр үзләрендә генә калдырырга җыенмый. Түгәрәк өстәлдә шушы занятиеләрдә, ягъни шушы инде тәгълимдә алынган карарлар, алынган фикерләр һәм тәкъдимнәрне бөтенесен җыеп, алабилсә, без Үзәк банкына тәкъдим җыеп җибәрербез. Үзәк банк бүгенге көндә бик нык рәвештә шушы теманы өйрәнә. Пилот проект рәвешендә, әгәр дә без Татарстаныбызда эшләп, эшләтеп җибәрә алсак, әлбәттә инде ул бүтән өлкәләр өчен дә, гомумән Рәсәй, Федерациясе өчен дә бик файдалы булачак. Рынок инде өлгереп килә, шуңа күрә бу юнәлештә теге продуктив рәвешле нәтиҗәләр дә бераздан булыр дип. Айзат Шәймарданов, Әмир Залишев, Илшат Мөхәммәтов, Татарстан, атналык күзәтү программасы өчен.